I cawa eni, ngo ma tye ka timme i ngom pa Acholi? En aye gitye ka kelo kaki. Polle Banyarwandas gitye ka tingogi, gitye ka corogi i ngom pa Acholi ma tye i but piny ma padi padi. Labolle

nyo me Forest kit ma gin giwaco kwede. Ento i cawa lieni, dong waneno atir ni planne dong tye mapat. Nyankole, Banyarwanda dong gupong nining gang wa i apar kuca. Cito i area me Palaro, Nyankole, Banyarwanda gupong nining. Cito i Palabek, cito i Acwa Ranch, bin gang wa i Kilak South, area me Lakang, Nen kit ma Nyankole gi Banyarwanda gupong kwede. Dong lutuwa, an amito legowu i caani wabedo maryek calo lutela ma kiyerogi ayera. I cawale eni tekke wamedde ki yiko wiwa i kweyo ngom pa Acholi i yunge mwaka apar mwaka pyeraryo ma tye ka bino anyim obilokke obidoko ngom pa Lurok. An amito miyowu labola. Tekki icito i Western Uganda, in larok mo keken ma io kunu, giketo LC1, cako kwanyo rekod pa ngat li enoni, penyo ni ibino ka timo ngo kany, ibidok awene, ngo mukeli, gicoyo rekod li enoni, gimiyo ripot wa i gang kal. Ento botwa kany i Acholi ginongo ni tye mere free. Ngati mo keken tye agonya me bino bedo i Acholi kany, ngata bene paro pire peke. Pi man dutwa an amito lego omegina gin omegina ma tye ka tiyo tic pi miri. Ada, jo mukene Lubanga okonyogi gitye i dog tic madongo ma gitye ka tiyo tic pi gamente. Ento alegowa lega ni kadi bed bene itiyo pi gamente, wi omyero opo pi kaka gang gin ma pire tek. Pe tye gin mo ma iwa bibedo yom iye mapat ki bedo acoli. Dok bene kadi itiyo pi gamente ma in ade ibuto i State House, ma in aye inongo ni in aye dong in aye in-ni. Tekki gin mo keken otimme i komi, jo ma gipari loyo, jo ma gikoki loyo, ene wan Acholi, wan ma watye i dero-ni. Jo ma tweyo cola malit loyo ka gin mo otimme, kit ma omegiwa gubedo ka poto ni lyany lyany-nyi, wan Acholi ene wanongo litte. Ento ngat ma in itiyo pire, pwo obonongo litte. obicako nyero, gimedde gimato kongogi, gicako wakke ni teko pa acwel dong tye ka dok. Ci lutua kadi itiyo tic, par pi kaka, par pi gang. Alegi lutelo luwota ma giyerogi ayera. Ojone, i caane wabedo macalo tara, wanyuto yo gi jo ma megwa. Oweko alego LC 1, LC 2, LC 3, LC 5. Ka mo keken ma itye iye i cawale eni i districts aboro weng ma tye i Acholi, Ocholiwa, Angaa ma tye i area kwene. Nyankole mene, Nyarwanda mene ma tye i area akwene, otiti wa, owilo ngom en awila, tye ka pango na apanga, ngo ma oweko tye ka bedo rii i gang wa? I cawa ni wacako gwoko record ni eno ni, wek wan ma calo lutela wa konyo jo wa, wa penyo jo ni eno ni, Teki wa bedo luo ni tap, gang wa i yunge mwaka apar mwaka pyera ryo, Acholi Pekowa gubedo peke. Gum maracce i carani gitye ka miyo cente, en ki joni eno-ni. Gitye ka bino ki lim madongo. Ka ineno kit ma gitye ka wilo kwede ngom, i cawa eni nwoya eria mukene onongo giwilo tum moko. Gangwa i Amuru, nen kit ma gitye ka wilo kwede ngom. Nen but piny mukene i Acoli, pien gitye ki kero. Dano tye ka cato ngom Lataya, en ki joni eno-ni. Ci lutwa, wabed wunu maryek. Wabed wunu maryek. Tekki wabedo ming ni tab, doggola pa Acholi obiling, gangwa obito, lurok en aye gobi leyo ngom pa Acholi. Kadi wa kwi en ma wan jo mukene wawakke kwede ni, coccok-ki, area mukene gibicako yero lutela ma pe gitye kaka Acholi. Pienni ni wan watime ni walwo, watime ni wamwol, watime ni wajolo dano ata, watime ni wamaro cente. Dong an alego rwodi ma megwa, i cawa le eni wun macalo lutela me tekwaro, wamako cingwa kaka acel, ogo ni wala, wek wan lutela watel yo, wapeny jo ni ka ma gua iye, wek ginen ngo ma atima. An apwoyowu lutwa, lworo marac tutwal obed peke i cwinywu. I lobo-ni eni dano ma dako onywalo, ka karene biromo wang muto, ci pe ibed lwor tutwal calo pe ibito. Tora wek ka ito, wek ngeyi odong maber gi jo mukene ma guikwo-ni. I lobo-ni eni dano weng kakare guromo ci gicito. Pe iye ngat mo dok onywari marac tutwal pi kare manok ma pwod itye i wi lobo-ni eni. Ci lutua, an macalo Gilbert Olanya, wan wabinotte gi lutela mukene ma giparo pi gang me nene ni wacung matek me gwoko paco. Lworo mo peke, wun lutela ma akwano nyingwu LC1, otittiwa ka ma jone gitye iye. Mi ripot eni bot MP ma migi. Mi ripot li eni botwa wek wan acak compiling record ki records wek wan acak wot i area ni eno ni wanen ngo ma atima. An apwoyo wu. Lubanga me polo okony wan ducu. An apwoyo. Wacungu pi kaka, wagwoko gang ma megwa.